אויף WNR זעכצן הונדערט AM וואוקאן און האט אנא.
איזראעל בוקשאפ איז די הויז פאר דעם אידישן בוך. מיר האבן א פולן אויסוואל פון אידישע שריפטן, רעליגיעזע ארטיקלען פאר בר מצוות און פאר'ן דאוונען, וואו אויך ביכער און טאשמעס. אין אונזער געשעפט קענט איר קריגן אלץ וואס איר דארפט אונטער איין דאך. מיר געפינען זיך אויף פֿיר הונדערט צען הארווארד גאס אין ברוקליין.

א גוטן אווענט, איר הערט דאס אידישע קול אויף WUNR טויזנט זעקס הונדערט AM ברוקלין, עס רעדט צו אייך מאיר דוד. אלע וויסן מסתמא שוין וועגן דער טראגישע שחיטה אין ירושלים, פיר רבנים אומגעבראכט געווארן און א וועכטער אויך אומגעבראכט, היינט איז ארויסגעקומען די ידיעה, און עס איז אויך נאנט צו אונזער היים אין באסטן, דער ר' משה טווערסקי איז נפטר געווארן, איז דערהארגעט געווארן, און ער שטאמט פון באסטן און איז געגאנגען אין מיימאנעדיס. און הארווארד און זיך באזעצט מיט דרייסיג יאר צוריק אין ירושלים. מיר האפן צו אינטערוויוען א מענטשן וואס האט אים געקענט, אבער עס איז געווען אזוי קורץ נישט צייט דאס צו אראנדזשירן. מיר וועלן יעצט ברענגען א לעצטע נייעס באריכט פון ישראל. און דאן שפעטער אין פראגראם וועלן מיר האבן עפעס פון אונזער ארכיוו, דאס האט א ווייניג שייכות אבער א שטיקל שייכות מיט טווערסקי, דאס איז אן אינטערוויו וואס איז זייער אינטערעסאנט אליין, אן אינטערוויו מיט דוד פישמאן וואס מיר האבן געמאכט מיט עטליכע יאר צוריק, אסאך פון אייך געדענקען, אבער דאס איז וועגן דעם בוך פון די כספים פון הרב יוסף סולובייטשיק. וואס איז געווען דער זיידע פון דעם אומגעקומענעם משה טווערסקי, און נו, איר וועט אליין זיך דערוויסן אביסל וואס פאר א שייכות דאס האט, נישט מיט אים דירעקט, נאר מיט זיין מוטער און זיין זיידן און זיין משפחה און זיין פאטער אויך. איז יעצט לאמיר הערן א נייעס באריכט איבערגעגעבן פון אברהם זאקס פון קול ישראל אין ירושלים פריער היינט.

קול ישראל פון ירושלים, שלום אייך טייערע צוהערער, האט זענען די נייעס פון טאג געליינט פון אברהם זאקס. טויזענטער האבן באגלייט דעם אבער סערזשאנט זידאן סייף דער פאליציאנט וואס איז נעכטן גע'הרג'ט געווארן פרואוונדיג ראטעווען דאווענער ביי דער טעראר אטאקע אינעם שול הר נוף.

וואס זענען געקומען זיך צו באטייליגן. דער פאליציאנט אייבערסערזשאנט זידאן סייף איז געשטארבן נעכטן אין אוונט פון זיין וואונדן. ער איז לעבנסגעפערליך פארוואונדעט געווארן בשעת ער האט אריינגעשטורעמט אין דעם שול פרואוונדיג דערשיסן די טעראריסטן. ער איז באערדיגט געווארן אין זיין דארף אין גליל.

אין דער אַלטער שטאָט האָבן אַראַבער געשלײַדערט מאָלטאָוו בוטלעך אין אַ ייִדישן הויז. קיינער איז ניט באַשעדיקט געוואָרן. אינעם איימלאָזע לאַגער שועפֿאַט האָבן צענדליקער פֿאַלעסטינער געשלײַדערט שטיינער אויף די זיכערהייט-דינסטן. מע האָט רעאַגירט מיט מיטלען פֿאַר צעטרײַבן דעמאָנסטראַנטן. מע האָט ניט מיטגעטיילט וועגן קיין געליטענע. דער פּאָליציי-קאָמאַנדאַט אהרן אקסול האט אפגעווארפן דעם פלאן אריינצופירן מיליטערישע כוחות אין מזרח ירושלים, ער האט גע'טענה'ט אז די פאליציי איז ביכולת צו באהאנדלען די לאגע אליין. דער זיכערהייט דיפלאמאטישער קאבינעט איז אצינד פארזאמלט אויף צו באטראכטן די זיכערהייטליכע געשעענישן. דער פרעמיער מיניסטער בנימין נתניהו האט געזאגט פריער אז.

ער זאל טראגן די אחריות פאר דער טעראר אטאקע נעכטן. דער פאקטאר האט אויסגעדריקט זיין האפענונג אז קיינער דערווארט נישט אז די פארברעכן און ברעכן פון אפמאכן דורך ישראל וועלן אריבער אן קיין שום רעאקציע. מחמוד על אלול האט צוגעגעבן אז אבו מאזן האט גע'טאדל'ט דעם טעראר אטאק דערפאר ווייל זיין אמט פארפליכט אים צוריקצושטויסן יעדע סכנה וואס באדראעט דעם פאלעסטינער פאלק. די רוסישע אויסערן מיניסטעריום האט שארף פארדאמט די טעראר אטאקע נעכטן אין ירושלים, זאגנדיג אז אומברענגען ציווילע איז אן אוממענטשליכע פארברעכן און א טעראר אקט, נישט אפהענגיג פון דעם וואס זענען די גרונדן צום טאט און דער פארגעזעענער וועטער. מארגן וועט זיין ווארעמער ווי געווענליך דעם סעזאן, פרייטאג וועלן זיך די טעפעראטורן פאלן און א רעגענדל איז מעגליך אין צפל און צענטראל לאנד. עווענטועל וועלן פארקומען איינצלנע דונער שטורעמען. שבת וועט פון צייט צו צייט גיין א רעגן און וועט זיין קעלטער ווי געווענליך דעם סעזאן.

ביז צוויי און דרײַסיק מארגן מיטאג צייט. דאס איז געווען דער טעגליכער באריכט פון דער אידישע אודיציע פון קול ישראל.
דאס איז געווען דער טעגליכער באריכט פון דער אידישע אודיציע. אונזערע אודיציעס קען מען הערן אויך אויף אונזערן וועבזייטל

איך בין דא מיט דוד פישמאן. דוד, שלום עליכם. עליכם שלום. און עס איז נארוואס ארויס אייער בוך. איר קענט אונז געבן צו פארשטיין ווי הייסט דער בוך און וואס מיט וואס עס האט צו טון און אביסל פון דער געשיכטע פון ארויסברענגען דאס בוך. דאס איז פאקטיש נישט אייער בוך נאר איר זייט דער רעדאקטאר און איר האט אסאך ארבעט געטון כדי ארויסצוברענגען דאס בוך וואס איר וועט אליין דערציילן. נו, דאס בוך הייסט דרשות

וואס הרב סולווייטשיק האט אנגעשריבן מיט דער אייגענע האנט אין די פופציגער יארן, ניינצן פופציגער יארן, אויף אידיש, און אויך גייען דארט אריין ארטיקלען וואס ער האט געשריבן אויף אידיש אין דער צייטונג טאג מארגן זשורנאל. איז איך בין דער רעדאקטאר אדער צונויפסטשטעלער און איך בין זייער צופרידן וואס און אינעם באנד גייט אויך אריין מיין הקדמה, א שטיקל ארבעט וואס ערקלערט אסאך וועגן דעם קאנטעקסט וואו ער האט געגעבן די דרשות, און בכלל זיין באציאונג צו אידיש, וואספארא ראלע אידיש האט געשפילט אין זיין לעבן ווי א גרויסער לערער און תלמיד חכם איז א אויב איר וואלט געקענט וואלט איר זייט אזוי גוט געקענט איבערגעבן אביסל אן אריינפיר צו ר' סאלאווייטשיק ווער ער איז פאר די מענטשן וואס פארשטייען נישט מיט וואס עס האט צו טון. נו הרב סאלאווייטשיק, יוסף דוב אדער יושע בער אויף אידיש, סאלאווייטשיק מען באטראכט אים ווי איינע פון די גרעסטע רבנים פון צוואנציגסטן יאר הונדערט, ער איז א געבוירענער נאך אין צארישן רוסלאנד, אין דאס וואס פרוזשאן, וואס אידן באטראכטן דאס ווי ליטע, נאכדעם איז ער מיט דעם טאטן אריבער קיין ווארשע, ער האט געקראגן זיין העכערע בילדונג, דאס הייסט זיין וועלטליכע בילדונג, אין בערלין, געקראגן א דאקטאראט פון פילאזאפיע אין בערלין, און אין נײַנצן צוויי און דרײַסיק איז ער אריבער געפארן קיין אמעריקע און זיך באזעצט אין דער שטאט באסטאן, ער איז געווען דער רב הכולל, דער טשיף ראביי, הויפט רב פון באסטאן אסאך יארן, געגרינדעט די רמב ם ישיבה, די מיימאנעדיס דעי סקול, און נאכדעם ווי זיין ווי ספעציעל נאכדעם ווי זיין פאטער הרב משה סאלאווייטשיק איז געשטארבן איז ער געווארן דער הויפט ראש ישיבה אין ישיבה יוניווערסיטי אין ישיבה אוניווערסיטעט אין ניו יארק און ער האט ער איז אחוץ א תלמיד חכם וואס הייסט וואס געקענט גמרא אסאך איז ער אויך געווען א פילאזאף און א דענקער. ער האט דאך געווען געהאט א דאקטאראט פון פילאזאפיע פון בערלין, און געשריבן אסאך פילאסאפישע עסייען. אויף איין פוס איז דאס הרב סאלאווייטשיק.
וואס וועגן די לעצטע געשיכטע פון בוך, ווער ס'איז געווען סאלאווייטשיק'ס קודם אביסל וועגן דער סוף פון אידיש צווישן זיין כסף ידן, וואס איז געשען מיט דעם?

און אויף אידיש. וועגן די אידישע קסאוויארן וואס זענען געבליבן ביי די טעכטער איז זייער אינטערעסאנט, יארן לאנג האבן זיי דאס געהאלטן און געמיינט אז מען קען פון דעם גארניט מאכן ווייל ס'איז אוממעגליך זיי צו לייענען. און עס איז אמת אז הרב סאלאווייטשיק האט זייער זייער א שווערן האנטשריפט, א שווערן כתב, אייערע צוהערער קענען דאס ניט זען, אבער דוד ווייז איך א מוסטער זייטל פון עס איז זייער שווער איבערצוליינען. און זיי האבן געמיינט אז קיינער קען דאס ניט איבערלייען, און מען האט געדארפט באמת געפינען ספעציאליסטן, דאס הייסט מענטשן וואס פארנעמען זיך מיט לייענען כסאוויאדן, מיט אלטע כסאוויאדן פון מיטל אלטער, אדער רבנישע כסאוויאדן פון ניינצנטן און אכצנטן יאר הונדערט, און נאר אזעלכע ספעציאליסטן, און אגב ניט באלד, מען דארף זיצן א האלבע שעה און קוקן און קוקן און קוקן ביז מען כאפט זיך, דאס איז א ק, דאס איז א נ, אזוי פארבינדט ער א ר' און א י, און אזוי ווייטער, און נאך א האלבע שעה קען א פאכמאן לייענען. אזוי עס איז כמעט א נס אז דאס בוך עקזיסטירט, אסאך מענטשן האבן געמיינט אז מען קען פון דעם גארניט מאכן, און אפילו מיט דער ארבעט פון פאכמענטשן, איך האב געהאט צוויי וואונדערליכע אסיסטענטן, שמואל גאלדענבערג און הערשל שווארץ, וואס איך קען וועגן זיי דערציילן, אפילו נאך דער גאנצער ארבעט, זענען דא אסאך ערטער וואו מיר האבן געשריבן הערות, געלאזט דריי פינטעלעך און אונטן א הערה, ניט לענוועדיק אין כתב יד, מיר קענען ניט איבערלערנען די אותיות אדער די פאר ווערטער.
וויאזוי האט ער גענוצט אידיש אין זיין טאג-טעגליכן לעבן און אין זיין לעבן ווי פארשטייער פון רמב ם שכול און אזוי ווייטער און פון YU?

ווייל אסאך פון די דרשות וואס גייען אריין אין דעם באנד זענען פון יענער תקופה, פון מוהריא, ווען ער איז געווען רב פון דער מוהריא שול, האט ער א חנוכה דרשה, א שבועות דרשה, א ראש השנה דרשה, איז עס פון מוהריא. נאך אין יאר נײַנצן זעכציק האט ער אנגעהויבן געבן זיין שיעור אין ישיבה יוניווערסיטי אויף ענגליש, ער איז אריבער אויף ענגליש, תלמידים האבן, עס איז פאר סטודענטן, פאר תלמידים אסאך שוין געווען שווער צו פארשטיין אידיש, איז ער אריבער אויף ענגליש פארן גמרא שיעור, אבער ער האט נאך אלץ געגעבן פארשידענע אנדערע דרשות און שיעורים אויף אידיש, אויך ווייטער מיט דעם דער בארימטער יארצייט שיר נאך זיין טאטן וואס איז געווען אזא וויכטיגע אינסטיטוציע, איינמאל א יאר א גרויסער לאנגער שיר אין צוויי טיילן, איין טייל הלכה און דער אנדערע טייל אגדה, דאס הייסט מער פילאזאפיש און פאעטיש. די יארצייט שיעורים פלעג ער זאגן ביזן סאמע סוף אויף אידיש, אזוי אבער איך וואלט געזאגט הרב סולובייטשיק איז בעיקר געווען קען מען זאגן א דריי שפראכיגער רבנישע פיגור, ער האט געשריבן אוודאי חידושי תורה אויף לשון קודש אויף העברעאיש און ער האט א ספר פון שיעורים אויף העברעאיש און ער האט געשריבן אסאך פילאזאפישע און אידילאגישע עסייען אויף ענגליש. אזוי ער איז באמת א דריי שפראכיגער מחבר און לערער, אבער עס איז וויכטיג מען זאל ניט פארגעסן, און איך האלט אז דאס איז איין ציל פונעם באנד, אז ניט נאר איז ער געווען א ענגליש און העברעאישער מחבר, נאר ער איז אויך געווען א לערער און א מחבר אויף אידיש. אינטערעסאנט וואס ער איז געווען דריי שפראכיג און עס איז נארוואס צו מיר געקומען אין קאפ דער געדאנק אז אפשר האט ער גענוצט יעדן לשון פאר איין געוויסן צוועק, איז דאס געווען אמת? אין א געוויסע מאס יא. אביסל דערמאן איך דאס אין דער הקדמה אז לשון קודש, ביקסאוו, איך וואלט געזאגט ביקסאוו. דאס איז שריפטליך האבן די דריי לשונות באדינט אנדערע זשאנערן, וועגן הלכה האט ער געשריבן אויף לשון קודש, וועגן כ'וואלט געזאגט מער אבסטראקטער פילאזאפיע האט ער געשריבן אויף ענגליש, און דאס וואס איז אינצווישן און דאס הייסט דרשות וואס האט געוויסע אספעקטן פון הלכה און געוויסע אספעקטן פון פילאזאפיע אבער ס'איז אינצווישן און ס'איז אביסל מער פאפולער דאס האט ער געשריבן אויף אידיש.
אין באסטאן קענען אסאך מענטשן עד היום געדענקען מיט ליבשאפט זיינע דרשות אויף אידיש וואס דאכט זיך ער פלעג איבערגעבן שבת נאכטס. יא,
איך האב געהערט דרשות זיינע אין באסטאן, איך בין געווען א סטודענט אין באסטאן, כאטש דעמאלט האט ער יענע באסטאנער דרשות ווען איך האב זיי געהערט שוין צום סוף פון זיין לעבן האט ער זיי געגעבן אויף ענגליש, אבער יא, אויך אויף אידיש האב איך געהערט וועגן זיי געהערט, יא. עס האבן פארשידענע מענטשן און אפשר ארגאניזאציעס רעקארדירט זיינע רעדעס און דרשות אמאל, האט איר געקענט נוצן פון רעקארדירונגען עצות אנצוהערנישן עפעס? ניין, מיר האבן אין דעם באן ניט גענוצט רעקארדירונגען. איך האלט

און באשלאסן אזוי וויל איך זאגן. ווען א מענטש רעדט בעל פה איז אסאך מאל איז דא א סליפ אוו ע טאנג ווי מען זאגט, מען זאגט א זאך מען האט עס נישט דורכגעטראכט מען האט אביסל איבערגעטריבן, אפשר שפעטער וואלט מען געזאגט אנדערש אבער שוין פארפאלן מען האט שוין געזאגט. אלזא איך האלט אז א געשריבענער כתב יד איז אין א געוויסן זין מער ערנסט מער אחריות'דיג ווי א רעקארדירונג אבער דאס וואס מ'זאגט בעל פה אויך א בעל פה איז אן אנדערע פראבלעם ווען א מענטש רעדט אזוי ווי איך רעד איצטער אמאל האקט מען זיך אליין איבער אמאל חזר'ט מען זיך איבער דאס איז נאטירליך צו מאכן א טראנסקריפט פון פון וואס מ'זאגט בעל פה וועט זיך עס באקומען זייער טשאפי ווי מ'זאגט זייער ניט גלאטיג און דעריבער דער כסף יד ווידער איז א דער מחבר האט געמאכט א ליטערארישע באארבעטונג, עס פליסט דעריבער, אבער דו ביסט גערעכט עס איז דא א ריזיגער ים מיט רעקארדירונגען פון שיעורים און דרשות זיינע און זיי זענען פאפולער אין ברוקלין און אנדערע פרומע געגנטן פארקויפט מען זיי און מען קויפט זיי, ס'איז דא א מארק אפילו, יא.

וואס האט געדויערט אזוי לאנג ביז מען האט דאס ארויסגעבראכט? ווידער אויב איך בין זיך ניט טועה איז ער געשטארבן אדער אין דרײַ און נײַנציקסטן אדער אין פֿיר און נײַנציקסטן יאר. וואס האט געדויערט אזוי לאנג איז עטליכע טעמים. ערשטנס ווי איך האב געזאגט די טעכטער האבן געמיינט אז דאס איז אוממעגליך צו לייענען. דאס האב איך געוואלט פרעגן, זיי האבן דאס אליין געמיינט צו זיי האבן געהאלטן עצות מיט עקספערטן? אויך געוויסע, ניט עקספערטן, אבער אויך געוויסע תלמידים זיינע, דאס הייסט רבנים, ניט קיין אמעראצים, יא, האבן אנגעקוקט די זייטלעך און געזאגט מיר קענען דאס ניט לייענען. און איינער א רעצענזענט איצטער האט געשריבן, א רב אליין וואס האט ארויסגעגעבן ספרים אויפן סמך פון הרב סאלאווייטשיק'ס תורה האט געזאגט, איך קוק אויף די מוסטער זייטלעך און איך קען ניינציג פראצענט ניט איבערליינען. איז דאס איז געווען איין סיבה. א צווייטע סיבה פשוט איז דער פראיעקט אליין, ווען מיר האבן אנגעהויבן דעם פראיעקט, האט געדויערט שיינע עטליכע יאר. ווען האט איר אנגעהויבן?
ערנסט אנגעהויבן האבן מיר דעם פראיעקט מיט א פינף יאר צוריק, צוויי טויזנט פֿיר. אבער ווידער עס דארף אדורך פארשיידענע אויגן און פארשיידענע הענט מיט געדארפט זאמלן די כסאוויאטן, טייל זענען געווען ביי דער טאכטער דאקטאר אטארא טווערסקי Twerski אין באסטאן, טייל זענען געווען ביי דער טאכטער טובה ליכטענשטיין וואס וואוינט אין ישראל, האט מען געדארפט קאנטראלירן ווער האט וואס, איבערשיקן קאפיעס, געפינען. און ווידער מ'האט געדארפט האבן עטליכע מענטשן וואס זאלן דורכקוקן די זעלבע דרשה, ווייל איין מענטש קען לערנען א ווארט און דער אנדערער קען ניט, נאכדעם האב איך געדארפט אסאך רעדאקטירן, בעיקר מיינט דאס צוגעבן די מראה מקומות, ווען הרב סולובייטשיק האט געשריבן א דרשה האט ער ניט געשריבן וואו עס איז געשריבן דער פסוק אדער א גמרא, האט מען געדארפט אויפזוכן און געבן אין קלאמערן, א בוך דארף קענען פשוט ציטירן א פסוק, אמאל האט ער ציטירט, ער האט אלעמאל ציטירט לויטן זיכרון, און אמאל מיט א גרייז א קליינעם, יא, נאטירליך ווען מען ציטירט האט מען געדארפט פארריכטן די פסוקים די גמרות וואס אדער קאנטראלירן כאטש אנטקעגן דעם מקור אזוי די רעדאקטארישע ארבעט איז געגאנגען פאמעליך. איך האב געוואלט דערמאנען וועגן דער געשיכטע פון דעם פראיעקט האסטו געפרעגט אז ווי בין איך פארבונדן מיטן פראיעקט בכלל. דער איינפאל איז געווען דער פון הרב סאלאווייטשיק'ס איידעם פרופסור איזידאר טווערסקי, יצחק טווערסקי, איז אויך געווען דער טאלנער רבי אין ברוקלין, דער טאלנער שטיבל נאך היינט פונקציאנירט אין ברוקלין. פרופסור טווערסקי איז געווען מיין לערער אין גראדואיר שול אין הארווארד. איך האב ביי אים געקראגן דעם דאקטאראט. און נאכדעם בין איך אוועק אין ברענדייס און אין טעאלאגישן סעמינאר אין ניו יארק, און איין טאג, א זיבן און נײַנציקסטן יאר דאכט זיך, קריג איך א טעלעפאן קאל פון פראפעסאר טווערסקי, און ער האט ניט אויף געקלונגען, סטודענטן געוועזענע זיינע, און מיר געפרעגט, עס זענען דא אזעלכע קסאוויאדן, צו וואלט איך געווען גרייט זיך צו פארנעמען מיט זיי, און איך האב באלד געזאגט יא, איך האב ניט געוואוסט דעמאלט ווען ער האט געקונגען אז ער איז שוין זייער ערנסט קראנק, פראפעסאר טווערסקי, און אזוי איך האב מסכים געווען, און מיט א האלב יאר שפעטער איז שוין פראפעסאר טווערסקי געשטארבן. אבער דאס איז געווען דער אנהייב פונעם פראיעקט, און איך האב, זיין בקשה איך זאל זיך פארנעמען מיט דעם, און איך האב געפילט אזא חוב צו אים ווי מיין לערער אז איך דארף דאס דורכפירן. אזוי דאס איז די געשיכטע פונעם פראיעקט. און די טאכטער האט אליין באשלאסן אז איר זייט דער מענטש וואס קען דאס אדורכפירן? יא, דאקטער טווערסקי, זיין פרוי אטארא טווערסקי, זי, צוזאמען מיט זייער א וויכטיגע ראלע דארט געשפילט דזשוליאס בערמאן, הרב יהודה בערמאן, וואס איז ער? בכלל א וויכטיגער אידישער כלל טוער, ער איז פארזיצער פון דעם דירעקטארן ראט פון דער ישיבה פון ישיבה אוניווערסיטי פון רבי אייזיק אלחנן טיולאדזשיקל בערמאן, הרב בערמאן, איז באמת געווען דער גרעסטער אקשן אז כאטש עס זענען היינט ניט דא קיין סאך לייענערס פאר א באנד אויף אידיש, און אנדערע זענען געווען סקעפטיקער, וואס דארף מען עס האבן? זאל מען עס טראנסקריבירן און זאל מען אלץ ארויסגעבן אויף ענגליש. וואס דארף מען האבן א באנד אויף אידיש? אבער בערמאן איז געווען דער אקשן וואס האט ער איז געווען א תלמיד פון הרב סולובייטשיק אז מיר מוזן אויפהיטן די זאכן אינעם אריגינאל, אין אן אריגינעלן לשון, און אז דער רב, ווי מען רופט הרב סולובייטשיק, דער רב האט געלערנט אויף אידיש, דארפן מיר ארויסגעבן א באנד אויף אידיש. אזוי עס איז אסאך א דאנק זיין עקשנות און איבערגעגעבנקייט, און אויך פון דער טאכטער טארא טווערסקי, וואס דער באנד איז איז ארויס, און איך האף, דו האסט ניט געפרעגט אבער איך וויל דיר זאגן, איך מיין אז עס קען זיין אז דער באנד וועט האבן א געוויסע פאזיטיווע השפעה אויף דער מאדערנער ארטאדאקסיע, אויב דער גרעסטער מנהיג פון דער מאדערנער ארטאדאקסיע האט געלערנט אויף אידיש, געגעבן דרשות אויף אידיש, געשריבן אויף אידיש, איז אפשר וועט די מאדערנע ארטאדאקסיע זיך כאפן אז דאס איז עפעס וויכטיג. מען קען דאס ניט אוועק מאכן מיט דער האנט, די דאזיגע שפראך, אויב דער רב האט געשריבן אט אזא מין בוך אויף אידיש. אזוי איך האף אז עפעס וועט א, ווי מען זאגט אויף אידיש, א טיוח געטאן ביים הארצן, עפעס א געפיל פון אדער שולד אדער התחייבות אז די מאדערנע ארטאדאקסיע וועט אפשר זיך כאפן אז זי דארף זיין פארבונדן מיט אידיש. אבער פארוואס איז דאס אז אפילו אין זיין שקאלע אין מיימאנעדיס און אין אנדערע מאדערנע ארטאדאקסישע שולע שפילט דאס אידיש לשון כמעט ווי איך זעה קיין שום ראלע און ער איז געווען א שטענדיגער אידיש רעדער, פראפעסיאנעל און פערזענליך.
Well, לאמיר ניט איבערטרייבן, ער איז ניט געווען קיין יידישיסט, ער איז ניט געווען קיין.
אפשר זאל איך ביי דיר פרעגן וואס איז געווען זיין צוגאנג צו אידיש? נו, עס איז זייער אינטערעסאנט, צום סוף פונעם באנד איז דא, ברענג איך א בריוו וואס ער האט געשריבן אין דער צייטונג טאג מארגן זשורנאל.

איז אויך דאס מענטעלע, אויך דאס מענטעלע מיט וועלכן מען באדעקט די ספר תורה איז הייליג און אויב ס'דא א פייער, א שריפה, לויפט מען אריין ניט נאר צו ראטעווען דער ספר תורה, נאר אויב ס'ליגט דארט ערגעץ אנדערש באזונדער א מענטעלע דארף מען אויך ראטעווען דאס מענטעלע. און תפילין זענען הייליג.

אזוי כוואלט געזאגט סאיז א ניט דער עיקר ביי הרב סאלאווייטשיק אבער עס איז אויך חלק מיט חלק לאמיר זאגן אבער ווייזט אויס דו ביסט גערעכט אז די מאדערן ארטאדאקסיע האט געלייגט דעם טראפ און זיך קאנצענטרירט אויף די גופי קדושה און ניט אויף די תשמישי קדושה, יא, און עס איז אמת אויך ביי אים, ער איז אריבערגעגאנגען אויף ענגליש זיינע שיעורים אין נײַנצן זעכציק, און דאס איז ניט געווען, קיינמאל ניט געווען קיין עיקר ביי דער מאדערנער ארטאדאקסיע, די מאדערנקייט פון מאדערנער ארטאדאקסיע האט זיך אויסגעדרוקט אין קענען גוט ענגליש, זיין א טייל פון דער ענגליש רעדנדיגער געזעלשאפט, יא, דאס איז קיינמאל ניט געווען קיין עיקר, און איך מיין עס וועט קיינמאל ניט ווערן קיין עיקר אידיש, אבער איך האף אז ס'וועט כאטש ווערן א ביי-זאך, א צוגאב-זאך, באמת ווי הרב סאלווייטשיק האט אליין געזאגט, ניט גופי קדושה, אוודאי זענען גופי קדושה פאר פרומע אידן וויכטיגער, אבער תשמישי קדושה איז אויך ניט קיין קלייניקייט.
א דאנק. און וועגן די צוויי מיטארבעטער, און אביסל אפשר קודם אדער נאכדעם אביסל אדער בעת דעם אביסל וועגן די טעכנישע. עניינים וואס ער האט אנטדעקט כדי צו פארשטייען די קאדע אזוי צו זאגן פון זיין האנטשריפט.
מיינע די צוויי מיטארבעטער וויכטיגסטע מיטארבעטער זענען געווען זייער אינטערעסאנטע אידן. שמואל גאלדענבערג איז א איד שוין איבער די אַכציק, ער איז געבוירן אין גאליציע אין א חסידישער משפחה, בעת דער צווייטער וועלט מלחמה, ביים אויסברוך פון דער מלחמה איז ער אנטלאפן אין רוסלאנד און דארט פארבליבן נו מער ווי פערציג יאר, פֿינף און פֿערציק יאר, פון דער מלחמה ביז אין די סוף אַכציקער יארן. און ער האט געארבעט אין לענין ביבליאטעק אסאך יארן ווייל ער האט זיך אויסגעלערנט אראביש און געווען א ספעציאליסט אויף אראבישע מאנוסקריפטן. האט ער אויך זיך פארנומען מיט די העברעישע מאנוסקריפטן אין לענין ביבליאטעק, קאטאלאגירן און בעיקר קאטאלאגירן, דער ביבליאטעקער אזוי ער איז געווען אידיאל א געבוירענער אידיש רעדער, א מענטש וואס קען תורה, און א מענטש וואס א ספעציאליסט אויף כסף ידן. דער צווייטער מיטהעלפער איז געווען פון גאר אן אנדער טיפ, ר' הערשל שווארץ, ר' הערשל שווארץ איך מיין איז א געבוירענער אין אמעריקא, ער איז א יונגער מענטש, ער איז א חרדישער איד, ניט גענוי א סאטמארער חסיד, אבער ער וואוינט אין וויליאמסבורג און דרייט זיך ארום אין מיט סאטמארע חסידים, און ער איז א פראפעסיאנעלער רעדאקטאר און צוגרייטער פון ספרים. א מענטש געפינט א כסף יד פון און וויל עס ארויסגעבן, ער טוט דאס. א מענטש ברענגט א כסף יד פונעם עלטער זיידן פון אונגארן, ער קען עס איבערליינען, ער קען אפילו אנשרייבן א הקדמה, אזוי ער איז אזא פראפעסיאנעלער ארויסגעבער פון ספרים אויפן סמך פון כסף ירדן, האבן די צוויי מענטשן געטון די הויפט דעשיפריר ארבעט, די דעשיפריר ארבעט איז זייער שווער, מען דארף, בדרך כלל איז אלץ פון קאנטעקסט, מען זעט איין ווארט פון א פסוק וואס מען קען גרינג איבערלערנען, אדער צוויי ווערטער פון א פסוק, און פון דעם שטויסט מען זיך שוין אן וואס דער גאנצער פסוק איז. און אזוי מיט ווערטער און געדאנקען אויך, מען דארף אביסל טרעפן וואס מען מיינט דאס קומענדיגע ווארט וועט זיין, און דעמאלט מיטאמאל קוקט מען עס אן און מען זעט עס, אבער עס איז פארקערט ווי דאס געווענטליכע, געווענטליך מען לייענט א ווארט און מען ווייסט וואס עס איז, דא דארף מען טרעפן וואס עס איז און לייענען. אזוי דאס איז געווען א גרויסע ארבעט. האט האט מען געקענט געפינען אותיות אדער עצות מסתמא מער אפט אפטער קאמבינאציעס פון אותיות וואס זענען געווען אין א גאנץ אידיאמאטישן סטיל. יא, ער האט אן אייגנארטיגן סטיל, געוויסע אותיות וואס דרייען זיך אויף א געוויסן אופן, ווי א ק' דרייט זיך, ווי א ווי א י' פארבינדט זיך מיט אן אנדערן אות. יא, ער האט א זייער א ספעציפישן אופן פון שרייבן מיט דער האנט. א משל קענט איר געבן? איך ווייס ניט צי איך האב א גוטן משל, און דאס איז מער א וויזועלער ענין. איך וואלט פארגעלייגט צו ער עס צו קויפן דעם ספר און וועט זען די מוסטער זייטלעך, וואס אויף אידיש פלעגט מען זאגן דאס איז קאטשערעס מיט לאפעטעס, עס איז אוממעגליך צו לייענען, רופט מען דאס קאטשערעס מיט לאפעטעס, ווי דו זעסט. למשל, נו דער למד איז, דאס איז א למד, דער לעצטער אות פונעם ערשטן ווארט דא, איז באמת אזוי ווי מין א גלייך, און דאס איז א ק' וואס פארבינדט זיך מיט א למד. יא, עס. דער ק' קומט צוערשט און דערנאך דער למד. למד, אבער עס איז פארבונדן. עס איז נישט צוויי באזונדערע אותיות, א ק' און נאכדעם גייט דער למד. און דאס ערשטע ווארט דא פון דעם זייטל איז הכל. אבער אפשר א ניט געניטער ליינער וועט קוקן און טראכטן, וואס איז דאס, א ט'? זעהט אויס ווי א ט'.
יא. ס'איז ניט. ס'איז א רונדער כ', און נאכדעם דער ל', אבער דער ל' האט ניט קיין שרייף, קיין קרייז, עס איז פשוט א שורה וואס גייט ארויף און דרייט זיך. אזוי אז ס'האט אסאך אזעלכע אייגנארטיגע שטריכן.
איז דער פארמאט פון א קאף מיט א למד איז אויסגעהאלטן? יא, דאס איז אויסגעהאלטן אומעטום. אינטערעסאנט.
וואלט איר געוואלט גרייט עפעס פארצולערנען אן אויסצוג? זייט אזוי גוט. אדרבה, איך וועל ליינען ממש פון דער ערשטער דרשה וואס גייט אינעם באנד, פונעם ערשטן זייטל, וואס דאס איז זייער פאסיג, א דרשה וואס ער האט געגעבן אין באסטאן, ער איז געווען דער רב און אנפירער פון דער באסטאנער חברה שס, געווען אזא חברה זיי פלעגן זיך טרעפן אלע וואך און פשוט צו לערנען גמרא צוזאמען, און אלע יאר האבן זיי געהאט א באנקעט. פון די באסטאנער חברה שס, דעמאלט איז עס געווען אין ראקסבערי, האט איז דאס איז א דרשה וואס ער האט געהאלטן אויפן באנקעט פונעם באסטאנער חברה שס אין ראקסבערי אין יאר נײַנצן נײַן און פֿערציק, איז ער הייבט אן אזוי, און אפשר דא און דארט וועל איך עפעס דערקלערן, צוגעבן, ס'זאל זיין קלארער פאר אלע צוהערער,

באמת האבן אויך אנדערע פעלקער געהאט להבדיל אינטעלעקטועלע פערזענליכקייטן וואס האבן זיך עוסק געווען מיט דברים העומדים ברומו של עולם, וויכטיגע זאכן. ספעציעל די גריכן און אויך שפעטער די מערב אירופעער האבן אנטוויקלט דעם טיפוס, דעם טיפ, פונעם פילאזאף, און דעם אידעאל פון א לעבן געווידמעט צו טעאריע, צו פארשונג.

וויכטיג איז נאר דער אבסטראקטער רעזולטאט פון זיין ארבעט. האט ער א גוט בוך אנגעשריבן אדער א שלעכטס? האט ער שיינע פאעזיע פארפאסט אדער ניט? האט ער גוט דעם געדאנק מסביר געווען אדער שלעכט? די פערזענליכקייט אליין, צי זי לעבט אין איינקלאנג מיט אירע אנשויאונגען און טעאריע, האט קיינמאל קיינעם ניט אינטערעסירט. צי אריסטאטל האט מקיים געווען זיין אייגענע עטיק? צי געטע איז געווען א צדיק, געטע דער דייטשער שרייבער געטע, איז געווען א צדיק אדער אן אויסוואורף? צי קאנט איז געווען א פרייסישער יונקער אדער אן עטישע פערזענליכקייט איז קיינעמס דייגע ניט. דער עיקר איז אז די ביכער וואס זיי האבן געשריבן זענען טיף און גוט. ביי אידן גייט דער אידעאל פון משנה, מדרש, האנט ביי האנט מיט דעם פון מעשה, א תלמיד חכם, א רשע, איז בגדר שני הפכים בנושא אחד, צוויי פארקערטע זאכן, מ'קען ניט זיין א תלמיד חכם און א רשע, אויב ער איז שלעכט, איז ער אויך אינטעלעקטועל ניט גרויס. אַ גאון, אַ מחלל שבת איז קיין גאון ניט. אַחר איז געווען אלישע בן אביה כל זמן ער האָט זיך אויפגעפירט ווי אַ תנא. כשיצא לתרבות רעה איז ער געוואָרן אַחר. איך וויל איבערהיפן אפאר שורות. אויך אנדערע חכמים זענען געווען פארשערס, זיי האבן זיך באשעפטיגט מיט טעאריע, משנה, מיט אבסטראקטע באגריפן און השקפות, מיט טוב און רע, מיט אלוקות און בריאה, אבער ברוך ש, ער גייט צוריק צום ציטאט, ברוך שבחר בהם ובמשנתם, געלויבט, געלויבט איז דער וואס האט זיי אויסגעוועלט און אויך זייערע תורות, אן בהם טויג זייער רבי משנתם אויף גארניט. אז מ'לערנט תורה דארף ניט נאר דער אינטעלעקט ווערן אנטוויקלט, ניט נאר דער מוח שארף ווערן, נאר דער גאנצער כאראקטער דארף זיך מתקדש זיין, הייליג ווערן. די גאנצע פערזענליכקייט דארף ווערן עטיש גוט און הייליג. תורה איז ניט נאר א בוך, נאר א לעבנדיגע קראפט, א גייסטיגע פאטענץ וואס דריקט זיך אויס אין א נייער פערזענליכקייטס געשטאלט, אין עניוות, שמחה און קדושה. און
אינטערעסאנט צו פרעגן וועגן דיאלעקט, ער איז געווען אליין פון ליטע און האט גערעדט ווי איך האב געהערט א ליטווישן יידיש, האט דאס איז דאס ארויסגעקומען אין זיין כסב ידן און האט מען דאס ארויסגעבראכט נאכן רעדאגירן. יא.
ניין, מיר האבן זייער ווייניג געטשעפעט זיין לשון, און דעריבער, אפילו זיין שריפטליך לשון איז א ליטוויש יידיש, ער שרייבט דער לעבן, ניט דאס לעבן, דער קינד, ניט דאס קינד, ער האט אויך אנדערע אויסדרוקן וואס זענען טיפיש ליטווישע, שרייבט האלט האבן אנשטאט ליב האבן, ער שרייבט אמאל קאנען אנשטאט קענען, און ער שרייבט ער ווייס ניט ער ווייסט מיט א ט', דאס זענען אלץ ליטווישע פארמען, אזוי יא, זיין ליטוויש-אידיש ווער שפיגלט זיך אפ אינעם וואנט? איך וויל אייך געבן א געלעגנהייט צו געבן דעם עולם צו פארשטיין ווי אזוי מען קען דאס קויפן און ווער איז דער ארויסגעבער. נו, דער די ארויסגעבער פארמעל גערעדט, ניין באמת, איז די ארגעניזאציע וואס הייסט די תורת הרב פאנדאציע, דאס איז אן ארגאניזאציע די פונדאציע פון די טעכטער פון הרב סאלאווייטשיק און געוויסע נאענטע תלמידים און זיי געבן ארויס אלע זייערע בענד, זיי האבן ארויס געגעבן שוין מער ווי צען בענד אויף ענגליש מיטן כתב פארלאג אזוי מען קען דאס בוך קויפן דורך כתב, KTAV, וואס האט זייער א גוטן וועבסייט און מען קען באשטעלן דאס בוך אנליין. צווישן די פארשיידענע בענד פון הרב סולובייטשיק וועט איר דאס זען, און דאס איז דער בעסטער און גרינגסטער אופן כתב, זיי זענען אין ניו דזשערסי, דאכט זיך האובאוקען ניו דזשערסי, דער בעסטער אופן ווי צו באשטעלן דאס בוך. און דער עולם וויל וויסן אביסל הקיצור וועגן אייך, מיר האבן שוין געהאט עטליכע אינטערוויוען אבער אביסל וועגן אייך און וואס זענען אייער איצטיגע און צוקונפטיגע פראיעקטן.
נו, איך בין פראפעסאר פון אידישער געשיכטע אין אידישן טעאלאגישן סעמינאר אין ניו יארק. ווי איך האב פריער דערמאנט, מיין דאקטאראט האב איך פון הארווארד, אזוי איך האב א באציאונג צו באסטאן. און צו באסטאנער רבנים. איך מיין הויפט פראיעקט איצט, און דער פראיעקט האט געהאט א שטיקל שייכות מיט דעם, איז איך פארנעם זיך מיט אידן אין רוסלאנד, אין מזרח אירופה, בעיקר צארישן רוסלאנד,

און פון ביידע זייטן, ווי די יונגע ראדיקאלן רעוואלוציאנערן האבן געקוקט אויף אידישקייט, אויף רעליגיע, אויף ימים טובים, אויפן תנך, אויף טראדיציע, און אויך זייער פרובירן שאפן א וועלטליכע אידישקייט, א נייע אידישקייט, און אויך פארקערט, ווי האבן די רבנים געקוקט אויף

יאָר אַכצן זיבן און נײַנציק, ווען ס'האָט זיך געגרינדעט דער בונד, ביז נײַנצן זיבעצן, צוואַנציק יאָר אין גאַנצן, ביז דער רוסישער רעוואָלוציע. אָבער אין דער, דאָס איז אַזאַ מין זייער וויכטיקע תקופה אין דער יידישער געשיכטע, איז די גאַנצע פּראָבלעם פון רעליגיע און וועלטלעכקייט פאַראינטערעסירט מיך זייער, און הרב סאלאווייטשיק איז פאר מיר געווען זייער אן אינטערעסאנטע מוסטער פון א רב וואס פרובירט קאמבינירן פרומקייט און וועלטליכקייט. אזוי דאס איז מיין גרעסערע פראיעקט, אבער איך בין זייער גליקליך וואס כ'האב געקענט זיך באנעמען מיטן סאלאווייטשיק פראיעקט.
יישר כח, א דאנק פאר דעם און א דאנק פארן אינטערוויו און איך ווינטש אייך ווייטער אסאך הצלחה. א דאנק מאיר, דיר, דיין פראגראם, און די צוהערער ווינטש איך אסאך הצלחה. און ביי די געלעגנהייט ווינטשן מיר אייך א גוט געזונט יאר א שנה טובה. גם אתם. דאס איז געווען דאקטער פראפעסאר דוד פישמאן וואס האט ווייטער א שייכות מיט באסטאן וואו ער דינט אין דער באסטאנער סינאגאגע ווי חזן בעת די ימים נוראים און אין דעם טראגישן טאג אביסל ווייטער צו ערקלערן וואס פאר א שייכות דער משה טווערסקי, איינער פון די פיר רבנים וואס איז אומגעבראכט געווארן האט צו באסטן. זיין פאטער איז געווען פאקטיש דוד פישמאן'ס פראפעסאר אין הארווארד, איז געווען איזעדאר טווערסקי עליו השלום, און זיין ווייב דאס הייסט הרב יוסף סאלאווייטשיק'ס טאכטער איז געווען דאקטער עטרה סאלאווייטשיק טווערסקי, דאס איז די מוטער פונעם קרבן, און אין נאמען פון אונזער פראגראם ווינטשן מיר אונזער מיטגעפיהל צו דער משפחה, ספעציעל דער מוטער עטרה סאלאווייטשיק טווערסקי, מען זאל מער ניט פון קענסאר ניט וויסן. און ווייטער א פארבינדונג מיט מענטשן וואס אונזער עולם וואלט געקענט וואלט געוואלט קענען, דער שוואגער פון טווערסקי איז געווען יונתן ראזענבלאט הרב יונתן ראזענבלאט רב פון ריווערדעיל דזשואיש סענטער אין בראנקס, ער איז אן אור-אייניקל פונעם חשוב'ן, באליבטן, גרויסן חזן יאסעלע ראזנבלאט, און מיט זיין ווייב זענען זיי בא'עוול'ט פון דעם ברודער און שוואגער. יעצט אביסל מיט א צוזאמענהאנג מיט דעם וועלן מיר ענדיגן מיט א. א שטיקל חזנות פון דעם חשוב'ן חזן ראזענבלאט, און דאס ליד איז רמ בנישא המשיח פון ראזענבלאט, פון יאסעלע ראזענבלאט, און. נו, מיר טרויען וועגן דער טראגעדיע, לאמיר האפן אז עס וועט זיין בעסערע נייעס, נאר גוטע נייעס, נאר גוטע בשורות אין קומענדיגע פראגראמען. א גוטע נאכט, א דאנק פארן הערן, דאס רעדט צון אייך מאיר דוד.